Ýewropa gepleýär erkin türkmen radiosy. Pyhy batyr, iki ýalança bir jogap, merhum Abdy Kulyýewiň ýagty ýadygärligine. Salam Erkin Türkmenistan. Ilki bilen size Türkmenistan we Türkmen halky üçin edýän ýadawsyz tallalaryňyz üçin özümiň we Türkmenistandaky egindeşlerimiziň adyndan uly minnetdarlyk bildirýärin. Biz size we daşary ýurtlarda halk üçin ýadawsyz alada edýän beýleki watandaşlarymyza, ylaýta-da, göreşip ýören ýaşlarymyza Beýik Biribardan güýç-kuwwat, sabyr-takat dileýäris. Siz hiç zady gaýgy etmäň. Türkmenistanyň halky kimiň kimdigini, kimleriň gowy, kimleriň erbet niýetiniň bardygyny gowy bilýär. Meniň size bu haty ýazmagyma Türkmenistanyň öňki oba hojalyk ministriniň orunbasary Saparmyrat Yklymowyň we Mejlisiň öňki deputaty Halmyrat Söýünowyň ýigrimi ikinji aprelde Ýutube kanalynda eden çykyşy sebäp boldy. Ilki bilen bellejek zadym, men bu haty Garaşsyz Türkmenistanyň ilkinji daşary işler ministri, paýhasly syýasatçy, tejribeli diplomat, filologiýa ylmlarynyň kandidaty türkmen, rus hem Arap dillerini suwara bilen Abdy Kulyýewiň egin-eşi hökmünde ýazýaryn. Abdy aganyň bar aladasy elmydam diňe Watan, halk bolupdy. Men muňa diri şaýat. Men paýhasly Abdy aganyň egindeşleriniň biri hökmünde jenap Yklymowyň we jenap Söýünowyň Beýik döwlet işgäri, tejribeli syýasatçy ynsan we alym Abdy Kulyýewe atýan töhmetleriniň ählisiniň ýalandygyny halka, aýratynam türkmen ýaşlaryna ýetirmegi öz jana-jan borjum hasaplaýaryn. Hormatsyz jenaplar Yklymow hem Söýünow! Siz halkyň öňüne çykmazdan öň ilki taýynlyk görseňiz erbet bolmazdy. Sebäbi siz öz çykyşlaryňyzda edil ikilikçi mekdep okuwçysy ýaly iki sözüň başyny çatyp bilmän heläk bolýarsyňyz. Ylaýta-da öňki orunbasar ministr Yklymowyň dili, türkmençe aýtsak, it ýanlykdan böken ýaly. Birinjiden, jenap Sapar Yklymow, siz öňräk bir çykyşyňyzda Abdy Kulyýewe ýaşuly hökmünde hormat goýýaryn diýip, soňam oňa hamana ýörite taslama diýdiňiz. Emma munuň nämäni aňladýandygyny we Abdy aganyň kimiň taslamasy bolandygyny aýtmadyňyz. Siz diňe ýalan gürläp, gybat edýärsiňiz. Ýeri gelende men bir wakany gürrüň bermekçi. Abdy Kulyýew daşary işler ministri wagty Saparmyrat Nyýazow Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine gelip, işgärleri ýygnap ýygnak geçirýär. Bu ýygnak Abdy Kulyýewi garalamak üçin gurnalypdyr. Emma Nyýazow Daşary işler ministrliginiň işgärlerine bir-birden söz berse-de, zaldakylardan hiç kim Abdy aganyň garşysyna çykyş etmändir. Onsoň Nyýazowyň bir özi Daşary işler ministrliginiň işgärleriniň öňünde samahyllapdyr. Ol ýanakda Abdy Kulyýew Nyýazowa Süleýmanam bolsaň, mura gulak goý diýipdir. Nyýazow ondan Sen näme diýmekçi bolýaň diýip soranda Abdy aga, Kömekçileriň düşündirer diýip, ýygnagy terk edipdir. Ana şonda jenap Sapar Yklymow siziň şol wagt Daşary işler ministrliginde işleýän iniňiz Kemal Yklymow Abdy Kulyýewiň awtoulagynyň ýanyna gelip, Abdy aga, bizi bagyşlaň, biz sizi gorap çykyş edip bilmedik diýip ötünç sorapdyr. Abdy Kulyýew bolsa, Zyýany ýok, siziň dymmagyňyz hem meni goramak diýip, paýhasly, diplomatik dilde jogap beripdir. Bu wakany bize Abdy Kulyýewiň özi gürrüň beripdi. Belki, bu gün şol iniňiz süýtdeş agasynyň Abdy Kulyýewe atýan töhmetlerini eşidip, utanjyndan ýere girip bilýän däldir ýa-da bireýýäm edepsiz agasynyň üstünden atanak çekendir. Jenap Yklymow, siz utanmazdan Abdy Kulyýewiň ministr bolmaga ýa-da döwlet adamy bolmaga asla kompetensi, ýagny başarnygy ýokdy diýdiňiz. Eger Abdy Kulyýew Türkmenistanyň prezidentine Süleýmanam bolsaň mura gulak goý diýip bilen bolsa, bu onuň hakyky döwlet adamy we ýurtda iň ýokary wezipä mynasyp kişi bolandygyny görkezýär. Elbetde, siziň muny boýun almaga gaýratyňyz ýetmeýän bolmagy ähtimal, ýöne ýaşy sizden has kiçi bolsa-da, iniňiz Kemalyň otuz ýyl çemesi mundan öň gaýraty çatypdyr. Bu hem Akyl ýaşda bolmaz, başda bolar diýen atalar sözüniň dogrudygyny ýene bir gezek tassyklaýar. Ikinjiden, Jenap Yklymow, siz Abdy Kulyýewiň Türkmenistan fonduna bir müň dokuz ýüz togsan üçünji ýylda iki million dollardan gowrak puly nebit üçin berdim diýýärsiňiz. Emma ony kimiň hasabyna, anyk haýsy hasaba geçirendigiňizi aýdaňzok. Diýmek, siz öz millionlaryňyzy milliarda öwürmek üçin Moskwada pul ýatyran bolmaly. Ýöne munuň Abdy Kulyýewe we Türkmenistan fonduna näme ilteşigi bar? Türkmenistan fondy nebit kompaniýasy däl ahyryn we Abdy Kulyýewiň ýa-da Türkmenistan fondunyň dollarda hatda bank hasaby-da ýokdy. Jenap Yklymow, belki siziň ýadyňyz kütelşendir, aslynda siz öz millionlaryňyzy biznes boýunça şärigiňiz Mälik Çaryýewiň ýa-da Moskwada kireýine alan ofisiňizdäki emhemeçileriň hasabyna geçiren bolaýmaň? Meniň pikirimçe, siz Yklymow millionlap dollaryňyzyň bolandygyny güjeňläp, diňe öz aýbyňyzy açýarsyňyz. Diýmek, sizde bir müň dokuz ýüz togsan üçünji ýylda, ýagny Türkmenistanyň halky bir döwüm çörege zar bolup otyrka millionlarça dollar bar ekeni. Bu ýerden bir sorag gelip çykýar. Siz ol millionlarça dollary nädip gazandyňyz? Belki ol dollarlar Yklymowyň melleginde öwrenir. Belki şeýledir. Üçünjiden, jenap Yklymow, siziň ofisim diýýän binaňyzda Mälik Çaryýew bilen Muhammetguly Aýmyradow işleýärdiler. Abdy Kulyýew ol ýere biznesmen däl-de, öňki ministr, galyberse-de, halkara gatnaşyklaryndan gowy baş çykarýan adam hökmünde barýardy. Has takygy Mälik Çaryýew onuň degerli geňeşlerine mätäç bolansoň, Abdy aga bu ofisden kabinet beripdi. Şol döwür Moskwa baranymda menem şol ofise baryp gördüm. Adamlar bilenem gürleşdim. Emma hiç kim ol bina Sapar Yklymowyňky diýmändi. Siz bu meselede nämedir bir zady bulaşdyrýan bolaýmaň. Çünki eger siziň sözüňiz çyn bolsa, onda siz Milli howpsuzlyk ministrligi bilen şärikli biznes ýöreden adam bolup çykýaňyz-da. Şeýlemi? Sebäbi Abdala Mälik Çaryýewiň MHM-niň agentidigini hem ol ofisiň MHM bilen şärikli ofisdigini bilýärdi. Abdala Kakajan Berdiýewiňem MHM-niň işgäridigini bilýärdi. Emma Nyýazowyň diktaturasyndan dynmakda peýdaly adam bolup biler diýip, onuň bilen aragatnaşyk saklaýardy. Dördünjiden, Abdy Kulyýew ogry döwlet işgärleriniň halkyň öňünde öz günäsini ýuwmak üçin azatlyk ugrundaky göreşe goşant goşmaklaryny isleýärdi. Şol sebäpden hem, eger olar Türkmenistanyň birleşen demokratik oppozisiýasyna maliýe kömegini berseler, ol kömekden peýdalanmaly diýýärdi. Abdala bu pikiri açyk aýdýardy. Ol öňki ministrleriň we orunbasar ministrleriň haýsynyň Doýçe bankda, haýsynyň şweýsar banklarynda, Russiýanyň we beýleki ýurtlaryň banklarynda hasabynyň bardygyny bilýärdi we döwlet işgärleri halkdan ogurlan pullaryny halka gaýtaryp bermeli diýip hasaplaýardy. Meniň pikirimçe, Halmyrat Söýünowyň hamana açyş edýän ýaly görünjek bolup aýdýan zady, ýagny onuň Yklymowdan million dollar sora diýmeginiň aňyrsynda şol belli fakt ýatan bolmaly. Bu ýerde hiç bir geňlik ýok. Ýöne gynansak-da, Mejlisiň öňki deputatynyň hakykaty aýtmaga bogny ysmaýan bolarly. Bäşinjiden, jenap Yklymow öňki çykyşlarynyň birinde özüniň Stambul türmesinden türk işewürleriniň aladasy bilen çykandygyny tekrarlady. Ilki bilen onuň türk türmesine näme üçin düşendigi barada aýtsak, ol oba hojalyk ministriniň orunbasary bolup işlänine hem soňky galplyklary üçin derňew we açylan faktlar bilen bagly diýilýär. Şol döwürde Türkmenistanda edilen gürrüňlerde jenap Sapar Yklymowyň Aşgabadyň merkezindäki birinji poliklinikanyň ýanynda kyrk sany sowadyjysy bolan giň howlusynyň bardygy aýdylypdy. Bu bolsa jenap Yklymow ministriň orunbasarynyň aýlygyna ol kaşaň howlyny nädip satyn aldyka diýen sowal döredýär. Galyberse-de, ýaňy-ýakynda Türkiýedäki türkmen aktiwistleri togsanynjy ýyllaryň ortalarynda Türkiýede tussag edilmezden öňinçä Sapar Yklymowyň bir konteýner pulunyň, elbetde olar manat däldirle, türk serhedinde ele salnandygyny türk resmilerine salgylanyp aýtdylar. Muňa garamazdan, şol döwürde Abdy Kulyýew Sapar Yklymowy gorap çykyş edipdi we halkara guramalaryň kömegi bilen onuň Türkmenistana deport edilmeginiň öňüni alypdy. Abdy Kulyýew Yklymowy gollap ýörite hat ýazyp, ol haty Türkiýäniň Pragadaky ilçisine gowşurypdyr. Şonda türk ilçisi, Abdy aga, siz Azatlykdaky çykyşlaryňyzy dowam ediň. Bu hat türkçä terjime edilip, prezident Demireliň stoluna barar diýip söz beripdir. Aldy Kulyýew ilçihana Sapar Yklymowyň agasy merhum Oraz Yklymow bilen bile barypdyr. Gepiň gysgasy, Aldy Kulyýew Sapar Yklymowyň türk türmesinden, Stambul türmesinden çykyp, Şwesiýadan syýasy gaçybatlyga almagyna sallanly goşant goşan adam. Emma gynansak-da, indi bu gün jenap Yklymow ne bu hakykaty boýun alýar, ne-de Abdy Kulynyň hormatyny saklaýar. Birinji bölümiň soňy.